hallo avuxeni maxaka ya ndota ku hambanahambana na mikhensa ku ka mi langute namuntlha ka nongonoko wa hina nkanelo wa gingirikani na mina mandla le gere gingirikani wa ka maxava ni khani ku loko ri ke ni nge za mi subscribe ka chanele ni kombela mi endla tano mi nghena mi kuma ndla gingirikani lani mi mi tlika subscribe ivi mi tlhela mi indicate na lexa xa bell xi nga ku na kusuhana kona ku loko hi endla ti-show ti nga mi tluli namuntlha hi ri ku lava timhaka ta bottery na timhaka ta mantsemisa xirhandza xa hina um va ngo ve ri ni hleka ngopfu ka nongonoko wa hina mara i ku ku hleka hi leswi mina ni nga xiswona lava va va va nghena xikolo na mina va swi tiva ku ni hleka ngopfu hambi swi timhaka ti kha ti vava swinene ni fana na mantsemisa timhaka tintshwa hileswaku um buttery va va huma hi bail um le a xitokisini xa le Giyani leswi swi ta endzhaku ka loko ku ku ve na mhaka ya ku loko court yi twe timhaka letiwani ve ri hi mhaka ya ku ri mantshemisa hi vona va nga rhanga va ba bo theri ma swi tiva ku humeleni ka mhaka ya bo theri na mantshemisa van'wani va swi vitana ku i hashtag cemetery a hi swi tivi so loko lava nga swi tiveki ku ri siku rin'wani emavhikini lama nga hela ma nga hela hi vone ku humelela ti-video leti ti kha ti kombisa ku bo theri va kha va ba mantshemisa hi bodlhela. ku vi tlhe ku va na ti allegation ta ku va va va tlhe va ya va va tlhava hi bodlhela stabbing so sweswiwani vo theriwa va huma ejele va humile na xitokisini va le handle hi free bail timhaka tintshwa tin'wana hileswaku Mhantsemi se na vona va ve va hehliwa hi ku ba bo theri lero bo theri va endle leswi va swi vitanaka counter charge ya common assault. leswi nga endlaku mhani Tshembisa na vona va va humelela le va va tengisiwa ku ri hikwalaho ka yini ku humelele yini case liya ve ri yi rhimariwini ku ri ya tengiwa kahle hi ti twenty four ta October so maybe hi ta va hi karhi hi langutisa ku ku ku humelela yini laya mara loko ni lava ku languta mhaka ya Bottery na mhani Tshembisa case yin'we loko yi humelela ni nge ze ni swi hlamusela ngopfu mhani hi swi vonile ku ku humelele yini . mi ni vone ku na swo swin'wana swi nga ni tsakisangiki swinene loko ni vone makhomentele kumbe ngopfungopfu ka va vanhu lava nga ka media ni vone um ve ri mani ve ri giani view giani view ncini guys mina i saw them they blocked me on twitter ni swi tivi ku why va ni blocking mara va ni blocking ka twitter giani view um ve ri ni vone ti-screenshots ta vona ti kha ti kombisa ku ri va report-e leswaku ri bo Terry va khomiwini va hehliwa hi ku va va be mhani Mintsemisa and nakona bo Terry is a heterosexual ni tshemba ku ri lani Giyani View a yi lava ku ringeta ku tsala ku homosexual hi leswi ni nga swi hlaya ka Facebook ku ri ve ri bo Terry ku na ti-allegations ta ku vona he's gay and then ni ve ni va disappointed swinene loko ni languta vanhu loko va kha va analyza case leyiwani because ku ve na mhaka ya ku vanhu vo talo va humeserisa ngopfu erivaleni mhaka ya ku bottery is gay and even if he is gay i don't think personally i don't think the fact that someone is gay a swi ngheneleli ka mhaka ya assault lero a ni swi twisanga ku ri lahani um relationship ya sexuality ya bottery ku va yi humeseriwe erivaleni na ku va bottery va be Mantsemisa kumbe va bananini a yi ri yini because loko hi langute mareport ya leyo hi vone vanhu vo tala va tsala ku bo Terry the gay person the gay guy mara a hi vonangi va tsala ku Mantsemisa the heterosexual or the straight woman leswi kombaka leswaku hina vanhu kahlekahle ha ri na ndlela leyo leha swinene ku va hi ti dyondzisa timhaka ta sexuality that's why ni vona hi nga ri mhaka ya case leyiwani yi ve yi expose ngopfu mhaka ignorance leyi nga kona laha handle loko swi ta ka timhaka ta rimbewu ku tiva mhaka ya rimbewu gender sex sex and sexuality leswi swi vulaka ku ri ha ha fanele hi tidyondzisa loko newspaper yo fana na Gianni Vita na ku ku swi twisisa ku ri ku hambanisa heterosexual na homosexual na bisexual na transsexual swi tele mani loko u lava ku swi hlaya hi nga hi nga swi heti so mina ni vula ku ri case leyiwa ya ya ya cemetery ni hi ku hi ku vula ka leswi vanhu va nga swi vutisa swona laha handle ka Facebook na Twitter na Instagram va vula laha ku ri i cemetery hashtag cemetery la ka Twitter so xi xi nga ni disappoint sweswo swa ku vanhu vo tala va select-a ku vula ku ni ma sexuality ya munhu wun'we mara lowun'wana va nga va nga yi name sexuality ya mhani Tsemiso a hi yi tivi na sexuality ya bottery hi leyi hi nga yi nga humeseriwa rivaleni why mhaka ya ku bottery is gay ku ve a big issue leswi vulaka ku ha ri na ndlela leyi kulukumba swinene ku va hi famba ku va hi twisisa timhaka ta sexuality na gender so ni ve disappointed swinene kwalano xin'wana i ku ri ni vone ku ri na ku victimize-iwa ngopfu ka bottery na swi twisaka bottery loko hi languta video leyi is very violent um laha hi nga vona va kha va ba mhantsimisa hi bodlele ende hi me hi me hi ku ya mina swilo leswi a ni na swi condemn-a swinene ende ni nge that's why ni tsarile ka Facebook ni ku munhu loyi a nga ba mhantsimisa hi bodlele a khomiwe ende nawu a wu tirhi na yena mara loko hi ye hi kha hi ya hi twa timhaka ta kona ve ri ku na mhaka ya ku ri ku na a third person. se ni sweswiwa ku tikuma ku ri na munhu wa munharhu loyi a nga tumbuluka loyi ve nge i botkaisen loyi vanhu va nge i twanana na vona va ri vambirhi mantsemisa na boter a hi swi tivi ku ntiyiso ku fika kwini mara lexi nga hlamarisa mina i ku ri munhu wo fana na kaisen loyi ku nga as a middle man ka swilo leswiwani loyi a ve nge i rhandza na vona va ri vambirhi a nga vulavuriwa ngopfu ka facebook va ku vanhu va n'wi blame ku ri hikwalaho ka yini a rhandza na vanhu vambirhi hi nkarhi wun'we ma swi twisisa. yeah that's the bias that i felt like it was a bit unfair ku va hi hi victimize munhu wun'we ka swilo swo hinkwaswo munhu wo fana na kaizen loyi a nga the third person maybe loyi a ngo ve nge is a middle man ka swilo leswiwani a nga blame-iwi mara ni swi twisisini ku loko ni vona video liya ya ya ku wa ku biwa ka mhantsemisa a yi chavisa ende a yi tsemana nhlana ende a yi twarisa ngopfu swihana ende a yi vava kahle kahle lero ni swi twisisini ku ri munhu un'wana na un'wana i vaviseke ngopfu mhaka ku ri mabelo lama mhandzi misava nga bisa swona a swi nga amukeleki nakan'we na na sweswiwani ti a swi a swi amukeleki lero nawu kahle tlhe a fanele u teka ndhawu laya mara ni tin'wana swona a swi nga vangi fair ku ri ku victimize wa munhu wun'we ntsena ku nga bottery loyi a va ku i tekela mhandzi misa nuna van'wani va humelele ka ti-video va ku bottery i tekela vavanuna bottery i mi tekela vavanuna njhani a ni swi twisisi phela hi fanele hi twisisa xi xin'wani ku ri laha misaveni ku na vanhu va va ti-sexuality to hambana ku na munhu loyi a nga bisexual loyi a rhandzanaka na munhu wa wa rimbewu ra yena na rimbewu ro hambana na munhu wa homosexual loyi a rhandzanaka na munhu wa rimbewu ra yena na munhu loyi a a a nga heterosexual loyi a rhandzanaka na rimbewu ro hambana na ra yena swi ya swi ya swi ya sweswo ku na ti-lesbian ku na njhani njhani vanhu lava i vanhu lava va exist-aka ka society ya hina hambi mo lava ku va ba mo lava ku va dlaya a mi nge va heti and a va nge yi helo so. lexi nga kona loko society yi fanele swi amukela ku vanhu lava va va kona exikarhini ka hina that's why loko ku ri ke ni himpela loko ku ri ke ni himpela both cousin va rhandza na vona vanhu lava va ri vambirhi swi vulaka va ta classify-wa ka leswi va swi vitaniwaka ku ri i bisexual vanhu lava va swi kota ku rhandza na munhu wa xisati na munhu wa xinuna so hi fanele hi ti dyondzisa ku swilo leswiwa swi kona swa hanya vanhu lava va kona exikarhini ka hina lero mara minkarhi ya ku munhu loyi a nga victimize-iwa ngopfu i boti theri laha ku why a tekela mhantsi yimisa nuna kumbe va ku i hi tekela vavanuna e ala xi va xi ku i mi tekela vavanuna njhani mi na ku hlayisa vavanuna mi la be va terry njhani ku na mhaka yin'wana leyi mi ni nga yi hleketa ne what if bo terry is actually the main and what if mhantsi yimisa she is the side what if swa humelela phela swi sweswo so hi nga vhe hi dumela munhu hi ku he i tekele i tekele mhantsemisa nuna kumbe i hi tekela vavanuna i mi tekela vavanuna njhani n'wi mo va vavanuna na loko a fambini why mi la ku blame terry terry mi tekele nuna loko swi fikela kwini that one i didn't understand a ku generalize-iwa ku ri ya hi swo swi nga endlaka ku a ba a ba mhantsemisa hi ku i i gay i ti-gay i vu-gay lebyi byi n'wi ndlaka i vu-gay lebyi byi n'wi ndlaka vanhu va ka hina na mara a hi a dyondzeni na la misaveni ku na ku na vanhu vo hambanahambana hi a hi hinkwenu hi nga ta rhandza vavasati and a hi hinkwenu hi nga ta rhandza vavanuna so mi nga la ku generaliza swilo a hi ti dyondziseni swi sweswo va ka hina a hi dyondziseni ku differentiate ku emisaveni laha hi nga kona xikwembu xi endle ku vanhu va hambana va rhandza swilo swo hambana loko n'wina mi rhandza munhu wa xinuna swi kahle ti ti enjoy-eleni van'wana yi rhandza va ri vambirhi. so mi nga lava ku ku lava blame loyi a rhandziwaka munhu eh, in this case ku nga bottery ma swi twisisa mina bottery ni va blame va xixin'we ntsena ku va be mantsemisa hi ndlela leyi va nga va bisa swona for that one i think i can blame him mara leswin'wana swa ku hi mhaka ku ri i gay swa vugay bya yena a ni tshembi ku swa nghenelela ka mhaka leya ya assault ku va a assault munhu a hi mhaka ku he's gay he's just because maybe he was angry or he's just a very angry person or ko va munhu wa savage a hi swi tivi so hi nge nghenisi mhaka ku ri the whole sexuality issue ku va ku ri yona yi ngi driverku this whole case no it's wrong i felt it's wrong because munhu wo fana na butkaisen a nga zangi a victimiziwa munhu wo fana na butkaisen a ku zangi ku vulavuriwa hi yena ku ri he swi te njhani kaisen a rhandzana na vanhu vambirhi swi te njhani ene loko ku ri ke ni a rhandzana na vanhu vambirhi i choice ya yena vanhu va xikwembu a hi ti dyondziseni so mina ni nge a very case yi ta twa kahle hi ti twenty four um mantsemisa ku na counter case against vona um na liya ya ya ya boti um terry kona vhele ve va humini bail so timhaka leti u nga ri ti ta ti kha ti continue-a hi ta va hi kha hi landzelela swintsongo leswi nga ta kota swona ku ri mi tisela swona ka nkarhi lowu gingirikani mi nga vekela mavonelo ya n'wina hi ku ya leswi mi nga swi vonisa swona na leswi mi swi twisaka swona n'wina hi n'wexe ma pfumeleriwa ku mi tsalatsala swin'wana na swin'wana a hi na mhaka na swona ku na mhaka yin'wana lava ku yi adirese before ni famba mhaka leya ku ri sweswiwani ku na tivhidiyo tintshwa ti nga ku humeni ti kombisa mhani mhani tsemisa va kha va ri ka ka vona va kha va vulavurisiwa ka tivhidiyo tin'wani ende ha swi tiva hinkwenu ku mantsemi se va sungule na na mafosi so a hi tshikeni mafosi a endla ntirho wa yena i think ku na problem lawani kahlekahle hi ku ri vanhu vo tala va vona xi xin'wana lexi munhu un'wana a dyaka hi xona ivi a twa a nga ri na yena yi ta dya hi xona a swi fani swilo leswiwani a hi nyikiwanga ku fana laha misaveni hi hambane ngopfu lexi xi endlaka ku ni ku a hi tshikeni bot mafosi va endla ntirho wa vona mhaka ku ri loko ni languta tivhidiyo ta vona hinkwato leti va nga sungula va interview bot majuli va nghenisa mhani tsemisa hi swi vone ni ku ri va swi twisisa ku ri ku na mhaka leya ti-ethics na ku va va swi tiva ku va fanele va nghena kwini ene va swi tiva ku va fanele va va hatla va huma kwini a va ngheneleli kun'wana na kun'wana swi question question leswi hi swi vulavulaka ka ti-video swi kha swi trend-ela ka Facebook it is wrong guys ha swi tiva ku hinkwenu hi la ku duma la misaveni mara a hi dumeni hikuva hi kha ri hi endla ntirho wa straight hi nga la ku kopela vanhu van'wana um bot mafosi yena a kota ku interview wa mopani wo fana na bot majuri swi tsakisa swi hlekisa mara loko wena la ku ta endla e eh, bot mafosi swi nge fani swi fana munhu wo ba nhlamba la ka facebook loko ba nhlamba i kuma ku a hi wena maraji a swi hlekisi na swi tsakisa swa swa nyenyetsa swa borha wa twisisa a swi fani na ku va yi tsala xitetasi ku fana ku fana xo tika a swi fani a a hi nge ni ku ku fana i nge tsali xitetasi ku fana na mina legere Tivhidiyo leti ti nga kombiweni la ka Facebook se ta nyenyetsa hi ku nga ri se ti kombisa na her privacy we are actually invading her privacy it's wrong it's very wrong the only places or the only thing we can talk about hi leswiya swa ku hi hlangana na vona exitarateni swa ku muze mi landzelela endlwini ho va ku yini hambi u lava ku duma njhani na a tshikeni mhani se mi yisa va va va va bomba va tibombela va endla swa vona ene a tshikeni buti mafosi va ti vutisela mhani se mi yisa swivutiso ku hi vona va kotaka ku vutisela mhani se mi yisa swivutiso Buti Mafosi hi vona va kotaka ku vutisela buti Majulu swivutiso swi tlhela swi hlekisa swi tsakisa the reason is because he understand what is doing so wena loko i lava ku chuhisela buti Mafosi a swi nge fani ende swi nge fambelani a swi kahle ku hi vona tivhidiyo leti nga ku trend-eni ti kha ti kombisa mhani Tsemisa va kha va vulavula hi ndlela yin'wani va tshame hi ndlela yin'wani a swi tsakisi mhani a swi tsakisi. namuntlha ni mi kombela ku va ka hina no kombela a a hi dyondziseni ku va hi tiva ti-positions ta hina hi tiva ti-lanes ta hina ku hi nga onheli vanhu van'wana but mafosi hi vona va kotaka ku interview mantsemisa va ri voxe i nge nghenelo yi lava ku interview mantsemisa kumbe bot majulu a swi nge hlekisa a swi nge a swi nge nandzihi swi swa borha ma hi borha la ka facebook man yes yes like a stars ndzi na torha okay mi nga titimeli se na titimela okay loko ri ke ni za mi subscribe ka channel ya mina mandla la gere gingirikani wa ku maxava loko mi lava ku mi endla tani mi google laha ka youtube mi kuma ndla gingirikani yi ta huma loko ri ke mi kha mi vona video leyi sweswiwani tlickani red button yi ta ku subscribe you click there a swi hakerisiwi mali is free of charge and then mi tlhe mi click-a na tliloko leriya kumbexani the bell ku loko hi endla ti-show mi nga siyiwi a handle mi nga titimeli